Инде Әгәр дә сез юморны яратасыз икән, мәзәкләрне яратасыз икән, әйдәгез әле экраннар янына якынрак килеп утырыйк. Барлык эшләребезне калдырып, кем булсагыз да, трактористмы син, танкистмы син, футболистмы син, җырчымы син, чөнки эфирда мин юморист тапшыруы дуслар. Дуслар, инде әлбәттә без шушы матур туган авылым рестораннарына җыелдык һәм дә бүгенге кичәбез дә шундый ук матур туганча булыр дип ышанабыз. Ә инде безнең хөрмәтле, мәрхәмәтле жюри әгъзалары белән таныштырып китик. Танылган шоумен, үч бала атасы, ювелир Булат Бәйрәмов. Безнең жюри әгъзаларын инде ямьләндереп торучы, ниндидер ямь бирүче, матур, чибәр, акыллы, спортсменка, комсомолка, просто красавица Алсу Әбелханова, Татарстанның атказанган артисты.

телләребездән яңгырап тора. Безнең Татарстаныбызның халык артисты, Мунча ташы татар эстрада театрының җитәкчесе Гамил Асхадулла. Инде әлбәттә безнең бәйрәмебезнең икенче сезоны башланып китте һәм бу сезонда инде әлбәттә яңа уенчылар килделәр һәм аларны әкренләп һәрберсен инде таныштырып китербез. Әлбәттә бүгенге безнең турыбыз ул сайлау туры дип атала. Бу турдан инде бары тик кайберләре уза, кайберләре узмый дип әйтәсе килә инде, ләкин бәлкем барысы да узырлар. Һәм беренче уенчыбызны чакырасы килә. Мөслим районы егете Руслан Хафизов каршылабыз.
Исәнмесез барыгызга да шатлыгым белән уртаклашасым килә. Күптән түгел машина алып җибәрдем. Котласагыз була диерим, кредитка. Вот, кире машинага кайтканда, машина алу минем гомеремә онытылмаслык бер ситуация булды. Сезгә әйтәм, бер кайчанда машина алырга барганда, бер кайчанда бер нинди очракта да үзегез белән хатыныгызны яки йөргән кызыгызны ала күрмәгез. Башыгызны бетерәчәк, әйме? Менә хатын-кыз күзлегеннән ничек ул? Мо хатын ул хатын, машина ул сөяркә. Кайсы хатын үзенең мужигына нормальный сөяркә эзләсен инде, ә? Ярар, икенчесенә кагылганда, җегет кешенең күз алдына китерегез машина сайлавын, әйме? Ул аның капот астын карый, төбен, пробег документациясен һәм башкаларны, әйме? Егетләр, гомумән, кирәкмәгән әйбер карап интегәбез икән. Менә хатын-кыз чыннан да кирәк әйбер карый. Беләсезме? Хатын-кыз, иң беренче, машина янына килә дә, Ача ипләп кенә, кереп утыра, дөмбердәп ябып куя. Ул аң бетә торган чир түгел инде. Аннан соң ипләп кенә алга карый, артка карый. Ага, урын җитәрлек. Аннан соң шалт козырыкны төшерә, ә анда көзге. Все, ирем буярга әйбер булды. Көзге булмаса, алуның мәгънәсе юк. Ярар, сайланып йөрдек, машина сайладык, сайладык дим инде. Көзге тапкач, машина аласы булды инде. Машина алганыма озак вакыт үтмәде, инде ул урнаша башлады. Монда зеркало заднего видога уенчык конючка бәрелеп куйдым. Монда теге постоянно поршень стрелки торган этне куйдым да телефон, ручник тоткасы инде ул сумка тоткасына әйләнде. Монда инде косметичка урын алды. Мин әле өйләнергә җитешмәм, ну минем ярты машина хатын исемендә диергә була. Вот. Ярар, хатын исемендә дигәннән бәла бит ул беркайчан да ялгызы гына килми. Беренче бәла, беренче хатам, машина сайларга хатынын ияртү булса, кызны ияртүем булса. Икенче бәла, үзем аңа ияреп косметика сайларга баруым булды. Барып җиткәч, уйлаган идем инде, әллә мәйтәм, машинада гына көтеп утырыйм микән дип, аннан соң башыма типте. Хатын-кызны бит магазинга кертеп җибәрсәң, ул бит пусти козла в огород шикелле. Бер ике-өч сәгатькә җугала, аннан да күбрәк акчаң юкка чыгачак. Шулай булып, әйдәкләргә дип мин моңа ияреп кердем. Ияреп кердем дә шундый уйга килдем. Менә кемнәр мине ишетә, күрә, сатучылар, администрация, магазин хуҗалары. Зинхар, үтенеп сорыйм, ялварам. Хатын-кызлар йөргән магазинга, детский уголок янына мужской уголок ясагыз әле. Бетерәләр җегетләрнең юк-барга башын. Менә җегетләр, хатыннар керделәр, мужикларын калдырдылар шул бүлмәдә, әйме, анда футбол карга телевизор булса, әйме, игровая приставка, Wi-Fi булса, җитте иркенләп йөрегез. Әле мини-бар да ясасагыз шунда, шопинг хатын-кызның гына түгел, мужикның да яраткан шөгыленә әйләнәчәк. Ну, күрәсең, минем бәхетемне керпе таптагандыр инде. Андый уголок булмады. Шул рәвешле магазинны 2-3 кат айкап эзләп чыктык та, крем для рук алырга туктадык.

Минем бесплатный парковканың бер сәгате үтте дә китте. Шул каһәр суккан 70 сумлык карандашны алыр өчен 150 сум гына парковка түлисе булды бит. Ярар, Аллага шөкер, бер-ике сәгать азапланганнан соң кайтырга чыктык. Кайтырга чыктык та светофорга туктам да карап торам. Әйтәм, Аллага шөкер, егетләр. Светофорны мужик кеше уйлап тапкан. Хатын кыз уйлап тапса, бетәек пурпурны фиолетовыйны көтеп. Рәхмәт.
Молодец. Руслан Хафизов булды дуслар. Мөслимнән. Руслан молодец. Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен сиңа. Менә бик әйбәт кенә шуны тәкъдимнәр бирде Руслан. Минемчә Руслан бик яхшы чыгыш ясады. Сез ничек уйлыйсыз, хөрмәтле безнең жюри әгъзалары? Мин үз фикеремне әйтермендер. Миңа калса, молодец. Беренчедән инде чын татарча әйттем, молодец дибеме? Э, әз генә каушавын бетерсә, тагы да шымарса, бик яхшы тема, миңа бик якын тема бу, ир хатын темасы. Шуңа мин аңа әфәрин дип әйтәм. Әле бу җегетнең киләчәге бар миңа калса. Э, һәм бу тема монда кереп китсә, монда чыга торган түгел. Рәхәтләнеп сөйләргә дә сөйләргә, шымарырга һәм шымарырга. Кем ничек уйлый?
Алсу. Мин бик тә килешәм, дөрестән дә миңа да бик якын тема. Монда пурпурныйлар, золотая пустыня, ул әйе, монда ориентир тренд, бар. Тренд, тренд. Әйе. Э, тагын да күбрәк бар. Син күбрәк беләсең ахыры.
Менә бу безнең егетебез э, шундый ни э, проинформированный шушы дөньяда әйе. Һәм инде мин шулай ук Булат белән килешәм, әз генә дулкынлану сизелде, кашларын уйнатып, Э, матур иттереп сөйләде әмма ләкин минем уйлавымча бик кызык булды ул беренче булганга шулай бит инде ул бит ачып җибәрде әлбәттә беренче булу авыррак слава закевич ну миңа э, миңа мин дә бу темадан читтә кала алмыйм хатынны да исеп калганда минем өч кыз һәм өч э, оныкчыгым бар ул тема миңа бик якын миңа калса күбрәк миңа бу бу хәтта юмор түгел бу бер э, үзенә күрә бер бик күп идеялы чыгыш булды бу. Идеялары миңа ошады. Менә бик зур һәм жюри рәисе Гамил Асхадулла. Гамил абый. Ну, менә үземнең коллегаларга кушылып әйтәсе килә. Мин беләсем нәрсәгә сөенеп утырдым егетләр. Менә саф татарча чыгып, мәгънәле итеп безнең барыбызга да таныш теманы сөйләп алды. Димәк, эзләсәң тема табып була икән бит. Каядыр э, кендектан аска да төшәсе юк, әллә кая барып ферма турында сөйләсе юк бар просто күзәтергә кирәк молодец муслимский миңа ошады молодец менә бит әйдәгез әле алкышлап алыйк ә без дәвам итәбез һәм эфирда мин юморист шоу тапшыру икенче сезон дип әйтәсе килә һәм дә инде киләсе безнең уенчыбызны чакырасы килә шулай ук чын татар телендә чыгыш ясыйм дип әйтте ул безгә Балтач районы Кешкәтбаш авылы егете Ильяс Шаһиев каршы алабыз.
Мин бит сезгә авылдан килдем дип тәштә. Авылдан килдем. Гомумән мин уйлыйм, үз-үзенә ышанган, төпле фикерле кешеләр авылдан гына чыга ала дип. Ни өчен шулай уйлыйм? Авыл кешене чыныктыра, авыл кешене үзәктән ныгыта ди минем авылга иң тугры күршем. Әйе, әйе, шәһәргә күчеп киткән, дөрес әйттең. Ә болай, иптәшләр, беләсезме, авыл кешесенә шәһәрдә бик кыен. Төп кыенлыклар авыл кешесенә башлана инде ул шәһәрнең урамыннан ук. Менә шәһәрнең урамыннан барганда, беләсезме, беренче төп кыенлык нәрсәдә чагыла? Авылда гына ул исәнләшеп йөрергә ярый. Авылда гына ул һәр кеше белән исәнләшеп йөрергә рөхсәт ителә. Әгәр дә исәнләшми икән, карале теге Түбәнеч Габделнур малае борынын күтәргән бит, әй, юньсез. Ә монда алай ярамый. Монда исәнләшмәскә кирәк. Исәнләшмәскә кирәк. Әгәр дә исәнләшсәң, шундыйрак җавапны көт тә тор. Карале, син Ешов больницасында ятканнарга ошаган, әйме? Ни, э, иптәшләрең шунда барып кил әле. Син анда үз итәргә тиешләр, бәлки алып та калырлар. Ләкин мондый җавап ишетмәсен өчен әйтмәгез, исәнләшмәгез. Исәнләшмә, аңладыңмы? Исәнләшмә. Исәнбез. Исәнбез. Исәнләшмә, исәнләшергә ярамый шәһәрдә. Икенче, икенче төп фикер ул, әлбәттә, Шәһәр урамында ярдәм итергә ярамый. Авылда гына без һәрбер әби-бабайларга ярдәм итеп күнеккән. Монда ярдәм итергә ярамый. Әгәр дә берәр әбигә ярдәм итә калсаң, беләсезме, берәр әбигә ярдәм итә калсаң, менә шундыйрак җавапны ишет тә тор. Нинди миңа ярдәм итү ди әле ул? Мин әле ике бабайны да бөкли алам. Бөкли дә! Бөкли дә! Бүгенге шәһәр әбиләре шундый алар, бөкли дә, беләсезме. Әле. Рәхмәт йөзеннән тагын таягы белән арканга берне дөңгемәсә, рәхмәт әйт, талый дип курка инде ул мескен. Беләсеңме, бүгенге әбиләрнең шәһәрдә бер генә борчу, киленнәр аерым фатирда яши. Киленнәр аерым, чәйнәргә кеше юк. Аларның бердәнбер борчу бүгенге көндә, пусть говорят тапшыруында бүген кемне чәй, чәйнәячәкләр һәм пусть говорят тапшыруында бүген кемнең ДНК анализын тикшерәчәкләр. Бетте. Бетте. Бүтән борчулар юк бүгенге әбиләрнең. Иптәшләр, әле мөнәсәбәт, мөнәсәбәт. Мөнәсәбәтләрдән тыш бит әле спорт мәйданында, шулай бит Салават абый. Шәһәр кешесе белән авыл кешесенең үз-үзенә тотышы аерыла. Менә Салават абыйдан сорый аласыз. Менә Акбар өчен җан атканда авыл кешесе ничек җан ата да, шәһәр кешесе ничек җан ата. Шәһәр кешесе инде ул урыс кешесе дип алып тора да, Акбарс вперед, чемпион держись дигән була, фәлән түгел, яңа йөз була, сытык инде. Авыл кешесе, авыл кешесе, беләсеңме, Булат? Тора да ул менә, кулын суза да ул. Бөтенесенә турысын әйтә дә сала ул. Гарипов тишек, бурмистров чулак. Зарипов, Зарипов, җә, син хоккей өчен карт бит инде, Зарипов. Нәрсә уйнап йөрсең? Син хоккей өчен карт. Ә Биләтдинов молодец. Биләтдиновка дәгъва каршы сүзебез юк. Үзебезнең җегет. Егетләр, Юкса нефтехимик өчен җаната башлыйбыз. Алар ичмасам тренерлыкка Назаров килгәч кеше кебек сугышырга өйрәнделәр. Ә сез бит, сездән ни уйнарга, ни сугышырга юк, агач кисәүләре. Иптәшләр, беләсезме, авыл кешеләре кебек тагын үзләрен шәһәрдә кемнәр бик чит, ят итеп хис итә. Әлбәттә чит ил студентлары! Әлбәттә чит ил студентлары! Менә мисал өчен минем танышларым арасында Еш кына кытай студентлары булгалады. Укыган вакытымда мин алар белән бик еш аралаштым. Менә мисал өчен, кытай студентлары берсе килгән дә миңа, аларның бит телләре шундый инде, Синтяо, финтяо, хинхаң, диху, энтяо. Ахырдан сүгенде. Мин әйттем, мин дә югалып калмадым, Жеки Чан киноларын карап үскән егет мин. Синтяо, хинхаң, дия, сиау, ляха. Ахырдан мин дә сүгендем. Теге миңа бик мөһим сүз әйткән икән. Ильяс, нихау ди, хау-хау мин әйтәм, шулай бит, Камил абый, хау-хау, шулай исәнләшәбез кытайлар белән. Теге әйтә, миңа ди, хатыным ди Кытайда ди бала табып калды ди. Монда йөреп торга бер ди, татар кызы булса комачауламас иде Ильяс ди, табып бирә алмассыңмы? Синтау мин әйтәм, синтау, афуй. Татар сүзе үзе бездә дә юк әле татар кызлары. Нинди сиңа шундый матур сүзле татар кызын табып бирергә әле ул? Синтахан ди, хо, сида, синтау. Пау! Ычкын бар Кытаеңа дигәнне аңлата. Ни хаулап йөрмә монда, мин әйтәм. Татар кызлары үзебезгә дә. Ни, ни хаулап йөрү, ычкын дидем. Иптәшләр, шулай иттереп, сүземне ничек тәмамлыйсым килә? Сүземнең ахыры шул, авыл кешесе кайда гына булмасын, нишләмәсен, һәрвакыт үз-үзе булып калырга тиеш. Чөнки, минем фикеремчә, кешелекнең төп шарты да һәркайда, һәр җирдә үз йөзеңне саклап калу. Рөхсәт итегез инде татар шигърияте сүзләре белән тәмамларга, чөнки татар шигърияте генә кешелекне чын йөзен, чын асылын күрсәтә белә, шигырь юллары, шәһәр юллары күрсәтә белмәгән төп камиллекне сүрәтли иптәшләр. Үзем язган шигырь, рөхсәт итәрсезме тәмамларга? Әл, әйе. Авыл ирек, шәһәр чикли сирәк, Салкын караш тирги үзәкне. Сүгенүче әби, җыен алкаш, Энекәш, болар сиңа тучны кирәкме? Рәхмәт игътибарыгыз өчен!
Ильяс Шаһиев! Алкышлар, менә бит! Ильяс инде күпне күргән. Бөтен нәрсәне сөйләп чыкты. Монда әбиләрдән башлаган иде. Вьетнам базарларына барып кайтты. Козырлар белән барып нефтехимик турында да сөйләп алды. Шулай бит? Миңа бик ошады. Сезгә ничек? Юк, миңа иң ошаганы чиста, хәтта мин дә белми торган э, э, сүзләр бар икән татарның матур сүзләре. Юмор э, ничек дип әйтим икән? Э, Тәҗрибәсе юк икәне әзрәк э, сизелә инде, но бу, э, ул тәҗрибә бик тиз килми. Миңа ошады. Менә бит.
Молодец, молодец. Кем тагы ничегүле, Булат? Э, миңа калса да бик ошады, ләкин э, Акбарска гына катарак бәрелде бугай. Бу узган ел э, язылмады микән? Акбарс җиңгәнче язылмады микән бу юмор дигән фикер килде, чөнки Акбарслар яхшы күрсәткән. Шул гына бераз. Әйе, болай бөтен чагыштырулары, бөтен күзәтүләре барысы да менә төгәл инде. Төгәл барысы да туры килә, шуңа күрә афәрин дип әйтәм бу җегеткә, молодец. Менә бит.
Алсу Абелханова. Минем уйлавымча монда актерское мастерство бик көчле булды бу егетебездә. Чөнки сүгенеп тә куйды, матур гына әйттереп, кытайча да сөйләде. Менә э, бөтен осталыкларын күрсәтте. Э, молодец. Э, мин бик рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Менә бит.
Һәм дә чын барлыкта кытай телен белүче безнең инде жюри рәисе Рамиль инде. Рамиль, чынлап та кытай теле бик ошады. матур итеп чыгарга менә гел юктан гына юмор килеп чыккан ильясның нәрсә ошады бер җепкә тезгән бер теманы алып барган и шунда кереп кереп чыга ә теманы югалтмый даже соңгы шигыры да шул темага бәйләнгән шуңа күрә ильяс молодец бер җепкә тезеп белү менә э, сөйләмнең иң осталыкка керә ул тегендә монда чыгып кереп йөрми төрле темага ә бер темага алган и шуның белән бара миңа ошады Ә инде без дәвам итәбез. Мин юморист тапшыруы икенче сезон һәм безнең киләсе конкурсантыбыз дип әйтик инде. Ул да булса бердәм бер кыз бала дип әйтсәк була. Шулай бит инде каршы алыйк. Йылдыз Гибадуллина Яр Чаллы шәһәре.
Сәлам, минем исемем Йолдыз. Хәзер күбегез һә сыер исеме дирсездер инде, имам. Юк, чыннан да безнең хәтта авылда да сыерның исеме Йолдыз иде, имам. Менә мин өченче кыз бала булып тудым, өченче. Хәм әти үч итеп миңа сыер исеме кушты. Хәм аңлавыгызча мин авылдан, хәм минем ишеткәнем бар, менә мин авылда булдым, минем авылда яшь исем киләделәр. Име, братан, син точно авылда булдыңмы ул? Менә мин булдым. Һәм минем анда бердәнбер теләк ул исән калу иде. Бөтен авылда булгандыр шундый өч егет, аның беренчесе алкаш, икенчесе инвалид, өченчесе төрмәдә утыра. Бездә дә шулай иде, беренчесе алкаш булганга, икенчесе инвалид, өченчесе төрмәдә утыра. Һәм менә безнең авылда мәктәп тә юк. Мин 4 километр җияү йөреп укыдым. Менә сез минем буем кыска диясездер. Минем бит аякларым астан ашалып беткән. Һәм инде ул мәктәптә укуы бер дә авыр түгел иде. Менә безнең классташ егет чыкты да литература дәресендә шигырь сөйли. Ну моңа укытучы әйтеп җибәрә инде, по дороге ди, теге әйтә по дороге, зимний скучный, теге әйтә зимний скучный, тройка дигән әйтеге спасибо диде дә барды да утырды. Һәм безнең авылда бер төрмәдә утырып кайткан әби бар иде. Бу безгә керде дә инде, шырпы бирегез әле, өегезгә ут төртәм, ди. Ну, менә апалар мине кыйнап чыгардылар инде. Шуннан соң әни кич эштән кайткач әйтә, сез аны кыерсытмагыз, ул безнең ерак туган такты, ди. Менә сезнең дә әтиегез менә эчеп исергәч, идәнгә ятып кул көрәштерә башлыймы? Менә безнең әти бер көнне әйтә, әйдә, ят, мин Башкирия чемпионы, хә, урам мин сине, ди. Мин әйтәм, әти мине җиңәр өчен Башкирия чемпионы буларга кирәк түгел. Гомумән мине әти нәрсәгәдер яратып бетерми иде. Менә апаларга ул кузгалага алып кайтканда, миңа атныкын алып кайта иде. Һәм беләсезме, дуслар, менә бу көнгә катлек мин әле күп әйберне аңламыйча яшәгәнмен икән. Менә сез беләсезме, ни өчен Элвин Грей үзен Элвин Грей дип атаган? Элвин ул Элвин и Бурундукидан алынган, име, бурундук, ә Грей ул 50 оттенков сероводан алынган. Димәк, бу безнең беренче бурундук-извращенец, име? Миңа калса, ул теге кызларын красная комнатага бикләп куя да, уф, танма дип җырлый кебек. Гомумән, менә тагын мин аңламыйм Гүзәлемне. Менә Гүзәлем. Бер көнне концертка бардым да, бер алып баручы чыкты да, каршы алыгыз Гүзәлем ди. Икенче алып баручы чыкты да, каршы алыгыз Гүзәлем ди. Һәм шундый сорау туа, Гүзәлемнең аның ире беләме икән, ул аның гына Гүзәле түгел икәнен? Гомумән, безнең эстрадада сәер исемнәр җитәрлек. Мәсәлән, менә Индиева анда, Шәкүр, Әбри Хәбриев. И менә Әбри Хәбриев төчкергән кебек бит инде. Менә миңа, мәсәлән, менә Иркә генә ошый. Аның да сыер исеме, минеке дә име? Һәм менә псевдонимнар уйлап тапканда да бездә бик авыр түгел. Мәсәлән, Илназ Бахиев икән, ул Илназ Бах. Шәрәфиев икән, Шәрәфи. Ленар Яшин икән, Чмо. Та, тагын менә тагын шуны сөйләп китәсе килә менә э, миңа калса безнең эстраданы тулысынча Нәфкат Нигъматуллин гәүдәләндерә. Менә аның җырларын тыңлагач та, аңа карагач та үләселәре килә башлый. Тагын менә шуны сөйләп китәсем килә. Менә сезнең игътибар иткәнегез бармы? Кызлар алар егетләргә караганда тизрәк җитлегәләр. Менә бездә дә шулай булды. Минем классташ егетләрем чума үрдәк, чума каз уйнап йөргәндә, мин моның хәтле күкрәкне кая куярга белмичә йөри идем. Аем. Һәм шуңа күрә мине классташ кызларым да яратмый иделәр. Аннан соң укытучылар яратмый башладылар. Аннан соң үземнең әнием Менә мин шундый кызларга аптырыйм. Менә минем күкрәгемне зурайтасым килә, диләр. Авыр бит ул кызлар. Мин бит менә хәтта җирнең тарту көчен тоеп яшим. Һәм менә әйтәләр, «Э, менә нормальный хатын-кызның күкрәге ул ир-атның учы кадәр буларга тиеш, диләр, име? Юк, мин Кинг-Конг белән йөрергә тиешмени, мин аңламадым. Һәм азакта, дуслар, шуны әйтәсем килә, менә булганына да Булмаганына да шөкер итеп яшәгез. Рәхмәт, дуслар.
Елдыз Гибадуллина, город Брежнев, Яр Чаллы шәһәре. Ну ничек сезгә? Миңа менә бик ошады. Бик усал төрттерә, бик усал төрттерә һәм төгәл төрттерә миңа калса. Э, һәм инде мин бер генә сорау борчый башлады, Алсу яратты микән бу кызны, юк микән? Укытучылар яратмый башлады диләр бит. Менә бит, ә Алсу. Алсу барып җиттеме Алсу? Асылдан үзеннән сорарга кирәк. Бәлки ул кенләшеп куйгандыр әз генә. Минем өченче кызым туды. Э, мин кызымны бик яратам. Кызганыч. Әтисе яратмаган теге кузгалак, э, нәрсәле? Ат кузгалагы менә үтерде инде менә вообще ансы. Искиткеч, молодец, афәрин.
Алсабел ханымы? Ну, дөрестән дә э, монда инде күбрәк егетләр сөйләргә тиештер дип уйлыйм. Ә Ләкин минем уйлавымча бик кыю кыз э, безнең йолдызыбыз, бик кыю. Ну, э, Хөрмәт итәм мин андый кызларны. Менә бит, молодец. Шулай бит инде. Рамил Асхадулла, инде жюри рәисе безнең. Салазакич, Салазакевич.
башланыр алдыннан Хатын-кыз юмористлар турындагы сүзне кире алырга туры килә. Әйе, әйе. Чынлап та әйткәндә әйтәм, эстрада, әйтәм, э, юморда хатын-кыз перспективасы юк дигәне, менә Йолдыз әзрәк ул сомнение таратты. Молодец. Алга таба дерзать. Бик матур, миңа бик шады. Көлдем, күз яшьләрем чыкты. Мин кыска гына әйтеп әйтәм, исеменә җисеме туры килә. Бу бала инде почти йолдыз. Йолдыз.
Әйдәгез әле уңышлар теләп калыйк. Йолдыз, почти йолдыз.
Йолдызга чыннан да бик зур рәхмәт. Бишле, ике бишле. Ә инде дәвам итеп, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар, Инстаграмга кереп, Слава Закевичның историяләрен, тарихларын карап алыйк. Ни өчен дигәндә, реклама. Хөрмәтле тамашачылар, дәвам итәбез. Мин юморист тапшыруы. Әйдәгез әле кабат экраннарыбыз янына килеп утырыйк һәм киләсе безнең уенчыбызны каршалыйк. Мин юморист сәхнәсендә икенче сезонда безнең Актаныш районы егете Адай авылыннан Ралиф Ямалиев.
Исәнмесез, минем исем Ралиф, мин Актаныш районы Адай авылыннан. Хәзерге вакытта Яршаллы шәһәрендә эшлимен, яшимен. Легендар хоккеистыбыз безнең 5 тапкыр Кубок Гагарин алган Дани Зариповның заводында. Хәзер монда күпчеләре хоккеисттыр инде, спортсмендер инде уйлап куйгандыр инде мине. Юк, җегетләр, кызлар, юк, юк, мин хоккеист түгел. Хоккейны мин вообще гомумән яратып бетермәйм. Ни өчен дигәндә теге урыслар әйтә бит әле, я не трус, но я боюсь дигән. Менә шушы әйбер миңа күбрәк килә инде. Ни өчен икәнлеген хәзер сезгә сөйләп китәсем килә. Күз алдыгызга китерегез, авыл, өч урамы бар, 400 кешесе. Ул вакытта зурларга караганда без балачаклар күбрәк идек. Дәрестә утырасың үзеңнең әйбәт дәрес беткәнен көтеп. Дәрес бетте, өйгә кайтып чабасың. Сумкаңа бер як калып ыргытасың, әтиең, әниең кушкан эшләрне аннан моннан гына эшләйсең дә, капкарыйсың да урамга чыгып китәсең. Бос чис тартылган әйбәт. Хәзерге ничек шәһәрдә менә? Әгәр дә синең хоккеист я футболист буласың килә икән, әтиңә киләсең дә, әти, минем хоккеист буласым килә, футболист буласым килә, миңа кирәк шайба, миңа кирәк эпикировка, ә бит сиңа әтиң килә. Улым әйтә, без проблем, хар, барабыз да алабыз. Ә бездә ничек иде? Әти, минем хоккеист буласым килә дисәң, менә сиңа улым ножовка, ә бит менә, ә бит әнә тегендә тал ботагын кисәсең дә, әнә соңа сиңа хоккей уйнарга тал ботагы как раз бара инде ул. Все, тол ботагын кисеп аласың, ә бит анда хәзерге кебек Флексын да тикшерәсе юк аның, әй бит, под левую руку, под правую луку. Юк, синең все, менә тал ботагы синең хәзерге вакытта самый әйбәт. Сына икән, менә ножовканың кая икәнен беләсең. Барасын да тагын кисеп аласың үзеңә шул тал ботагын. Йөрисе юк и анда безгә интегеп, шәһәрләргә барып. Все, ярар. Тал ботагы кисеп алдык хәзерге вакытта, әй бит, бул чистартылган. Ну, командага бүленгәндә миңа җайлы иде инде. Иң күп үзебезнекеләр арасында вагы булганга, бөтенесе командага бүленеп бетәләр дә, кайсы командага барадар җитмәй, мине бастырып куялар. Е. командаға басып, все инде анда бит әйтеп булмай, мин уйнасым килмей, мин воротага басмайын дип. Воротага басмасаң кайтасың да китәсең әнә шунда. Все, воротага бастырып куйдылар хәзер, әйбит. Хәр күпчелеге сорай инде сезнең, ә, нәрсә, шайба бар инде сезнең, шайба дип. Шайба бар инде безнең. Бездә колхоз бар иде.

Башта леопардовый бүрек теге, җыйма белән әйме, муенда әнинең шәле, кулда тал ботагае бит. Ну, теге кошечкин отдыхает инде, әйме. Ну, кошечкин дип теге ул вакытта вак бит инде, песикей инде, менә песикей, инде песикей отдыхает инде, әйме. Шунда минем иптәшем килә миңа. То же самое тал ботагы аягы кулында бит, аягында кизитек. Ну, аның өстенлеге бар, анда еще ат тизәге бар.

Акыл кермәй, ат тизәге тигәч төнлә хоккей уйнап, Чаллыга баргач Кәшәкә заводына керергә булдым. Кәшәкә заводы ясарга хоккеист мәйдан, Дани Зариповка Кәшәкә ясарга. Хәзер килеп кердем, завод булгач төрле хәлләре була и бит. Задержкалар да була, вакытында зарплатаны да бирмиләр. Шулай хәр бер мәлне Кәшәкә ясап басып торам, аймар. Әлфия килде. Әлфи... Илхам килде. Илхам килде дә сезгә бер шояру җыры язырга булдым әле. Тыңлатып китәсем килә.

Ашарга, ипигә, сөткә, майга, балга, иткә генә түгел, ә вот авылга кайтып булышучылар. Мин теге үзем авылдан чыккачтын авылны барыбер якын итәм инде. Бер апаңнан сораганнар да икән, карале, апа җаным, синекеләр майга кайтамы соң дип. Әйе, ди, майга кайталар, ди, иткә дә кайталар, ди, сөткә дә кайталар, ди. Шуның кебек кенә или сез дә шул кирәк булган әйбергә генә кайтасызмы? Менә тоже үземнең туганнарга да әзрәк җибәрәсем килде, шушы бер җыр язган идем әле, сезгә дә тыңлатып китәсем килә.

Дүртенчесе туганыма амин булды үгездә. Рәхмәт бик зур итеп. Ралиф Ямалиев, Аканыш районы, Адай авылы. Минемчә, безнең шоуда музыка белән барысы да әйбәт. Менә бит, музыка, гитарада да уйныйлар, җырлап та бирде, уйлап та чыгарды. Бөтенесе шәп, минемчә. Сездә нинди фикерләр сездә, хөрмәтле жюри әгъзалары? Миндә бик яхшы фикер, бигрәк тә менә шул гитара алып, э, җырларны үзгәртеп җырлау, бу миңа үземә дә кагыла, миңа бик якын тема. Шуңа Владимир күрә гитарист бит инде.
Э, әйе, бераз шыгырдатам шунда.
Шуңа күрә бу өлкәдә әле эшләргә дә эшләргә, әле бу җегеткә шымарырга кирәк. Э, Миңа калса, сөйләвеннән бигрәк мин теге менә соңгы җырына күбрәк өстенлек бирер идем, э, менә шул темада күбрәк үстерсен ул.

Образный итеп сөйләде менә воротада торганны, теге капкачы булып торганны образный сөйләде. Димәк, сөйләүгә шулай ук ышаныч бар әле, образный итеп матур итеп сөйли белә, күз алдына килеп бара сөйләгән әйбере. Сөйләү осталыгы да юк, юк түгел дип әйтмим мин. Бар, булдырырсың, тырышырга кирәк. Ә инде без дәвам итәбез һәм безнең Мин юморист тапшыруынын көчле алкышлар белән каршы алыйк. Мамадыш егете Айнар Асатов.
Сәлам, дуслар, хәерле кич. Дуслар дигәннән, дусларның дагын була бит төрлесе шулай. Минем дә гел менә бар яхшы дуслар, бар бик яхшылары һәм бар фәнис. Фәнис, хәл җөмләсенең азагында нокта куйгандай, никтер болай итә. Сәлам. Хәлләр. Фәнис тә әйбәтрәк чыга инде. Һәм бу мине куркыта, дуслар. Көннәрдән бер көнне Фәнис күп нокталы җөмләләр белән сөйләшә башласа, ни булыр соң? Салкын айтты. Балтика җиделе һаман кыйбатлана бара. Ләкин мин Фәниснең киләчәге барлыгына чын күңелемнән ышанам. Күз алдыгызга гына китерегез, менә визитка. Өшкерүче Фәнис. Күз тиюләр, алкоголизм, җавапсыз мәхәббәт. Болар барысы да ни пришом, Фәнис тумыштан шундый, дуслар. Ярар. Әзрәк кенә үзем турында да әйтеп үтим инде, әйме. Мин күрүегезчә, хәзерге яшьләр шикелле чәчемне зәңгәргә буямыйм, теге кысып торучы джинсы да, теге 05 носки да кимим. Ну, әти әйтүенчә, мин болай да урод. Ярар. Менә, дуслар, дәвам итеп үзем турында әзрәк кенә Татар тапшыруларын, татар телеканалларын гомумән карарга бик тә яратам. Ну, триколор өчен түләмәсәң шулай булгалый инде ул ансы ярар. Ләкин бу миңа тормышта артык булыша дип тә әйтә алмыйм. Бервакытны шулай шәһәрнекеләр белән разборкаларга чакырдылар да. Әйтәм, ярар, кирәк чагында Жан-Клод Ван Дамның берәр киносы искә төшәр дигән, иманнарын укытып кайтарырмын дигән уйлар белән егетләр янына чыксам, ТНВдан баручы Сыргалым сериалы искә төшер дип кем уйлаган бит? Үзем дә сизми калдым. Хәшәрәтләр, мин әйтәм. Хикмәт нидә? Бу бит сафсата, кәхвә кая. Егетләр в шоке. Егетләр в шоке, чыннан. Мин инде боларны дабивать итәргә булдым дагын. Тавыш операторы Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Ярыш. Диюем булды, егетләр шундук күздән югалдылар малай. Ну да егетләр генә түгел, бөтен дөнья күздән югалып алды, конечно, берәр атнага.

Памперслар Libero Up and Go, төнгә китә бер унау. Ну инде бер дә булмаса, бер дә булмаса Агуша. Балалар түрәсе Агуша, эш катканда бик тә булыша. Менә монсына мин ышаныр идем, чынлап. Тагын бер әйтеп китәсе килгән нәрсәм бар. Татар каналларын тагын артык күп карарга ярамый икән, дуслар. Әллә нинди төшләр керә башлады. Бер көнне менә имеш төштә ниндидер бер җүнсез нәрсә куа арттан, әйме, аның теге гәүдәсе Винарисныкы. Әйме? Ә йөзе Винарисныкы. Менә шул, дуслар, бөтен әйтәсе килгән сүзләрем шул иде. Рәхмәт, дуслар, сез ут. Айнар Асатов, алкышларыгыз.
Ну, Айнар, молодец. Шәп, минемчә. Башта мин уйлаган идем бик теге юаш кына җегет чыкты монда дип. Ага, булыр сиңа юаш. Ә Монда барысы да камил миңа калса инде бу чын юморист, чын артист. Э, Хәзер үк менә берәр концертка чыгарып сөйләтергә була. Э, Барысы да яхшы, барысы да төгәл э, һәм инде тавышлар уйнатуы да теге менә шулай бик яхшы килеп чыга аның. Әйе, рәхмәт.
Алсабел ханым нәрсә дип уйлый? Э, Дөрестән дә кыяфәтенә караганда тавышы бик тә көчле шундый э, брутал э, һәм э, минем бер җире генә ошамады мин урод дигәне миңа калса андый әйберне әйтергә кирәк түгел конечно красавчик колаклары аяклары вообще шикарный егет Үзеннән килә белгән кеше бит инде ул юморист булып санала. Конечно, әлбәттә.
Менә бит рәхмәт, рәхмәт. Слава Закевич Нәрсә дип әйтәсез? Беренчедән, бу җегетнең чыгып бересе дә эндәшмичә генә бер 10 секунд торса да көләсе килә. Бу туган, бу бу үз урынын тапкан. Әтисе әтисе дөрес әйткән. Ке үзеннән үзе көлә белгән кеше ул көчле була ул. Шуңа күрә ул үзен бик матур сатты. Менә бүгенге көндә миңа карса бу җегеткә дә, Йолдызга да инде күбрәк эшләп, күбрәк сәхнәгә менеп күнергә кирәк. Чөнки э, татар э, телендә юморга без сусадык. Жюри рәисе Гамил Асхадулла. Миңа да бик шады бу җегет э, Айнар э, чынлап та чыккач менә бер пискеләве тавыш белән хәзер сөйләр. Менә э, тавыш тембрын э, таба белү, менә Һәм әгәр дә кеше начитанный укымаган булса, күп әйберне аңламаска да мөмкин. Менә ул бу замана заманча итеп сөйләде. Шуңа күрә менә бу телевизор карамаган кешеләр ниләр булса аңламаска да мөмкин. Нолан бик удачно кулланган, шуңа күрә бик шады, рәхәтләнеп көлдек. Айнар молодец.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт безнең. Инде бүгенге тапшыруның уенчылары барсы да чыгыш ясадылар. Ләкин, ләкин, ләкин, хөрмәтле жюри әгъзалары, бары тик 4 кешене генә уздырып җибәрергә тиеш булабыз без, ә бер кеше төшеп кала. Яисә сезнең фикер ничек, ничек нишлисез? Сезгә сүз.
Ну, мин менә жюри рәисе буларак әйтәсе килә. Бүген чыгыш ясаган конкурсантлар барсы да бик яхшы чыгыш ясадылар. Әле безнең бит э, тагы тапшыру була, шуңа күрә аларын да карагач, э, вердикт ясарбыз Алла бирсә. Пока бүген барсы да кала, барсы да молодцы. Браво! Браво!
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт яусын, хөрмәтле тамашачылар, безнең жюри әгъзаларына. Әйдәгез әле тагын бер кат алкышлап алыйк. Булат Бәйрәмов, танылган шоумен, алып баручы әти кеше. Безнең ин очаровательный, матур, симпатичный эстрадабызның ин якты йолдызлары Алсу Абелханова.